Wel, dwi am ddiolch i Eleri, i Gerwyn, ac i wasg y Brifysgol mewn cyfnod enbyd o anodd i gyhoeddi academaidd, am iddo wneud y peth rhyfedd hwn. Mae'r cysylltiad rhyngo'i a'r wasg yn mynd yn ôl i'r darn cyntaf yn y jigsaw, mor bell yn ôl â 1970. i'r llyfr System i Child Language. Ro'n i wedi cael hyfforddiant yn Quebec mewn Seicosistemateg, sef yr astudiaeth o gyfundrefnau'r meddwl fel mae'r maen nhw'n eu hamlygu'i hunain yn y meddwl. yn yn yr iaith. Wedyn symudais i drosodd i lenyddiaeth, ac mae Eleri bellach wedi dod a dehongli'n graff ac yn ofalus beirniadol waith dros ddeugain mlynedd o'n bywyd. Mae mae hi wedi cyfleu'r dwyochredd anochel sydd mewn tafod a mynegiant. fel y byddai'n anodd i neb mwyach ei gamddeall. Roedd gan Eleri, mae arna'i ofn, broblem. A dwi'n credu byddai ngwraig yn cyd cytuno'r teitl yna arna'i. Broblem. O'r 70au ymlaen, fel y gwyddoch chi, fe gafwyd hi o ysgolion beirniadol gwahanol a ffrwydron. Roedd rhaid i bawb ar y pryd gerdded drwy'r jwngl. Do'n i ddim yn perthyn i un o'r ysgolion hyn, ac eto i bob un. Fy mhrif nod syml i oedd ceisio gweld sut roedd pob un yn perthyn i'w gilydd o fewn beirniadaeth flynyddol. Beth oedd y cyd-lyniad mewn jwngl a'i gwnaen nhw'n feirniadaeth? Ac i Eleri, roedd hyn yn gofyn iddi gael mwy na'i siâr o broblemau. Wrth archwilio beirniadaeth gyfansawdd, y mae gan y Leri fanteision personoliaeth. Mae ganddi'r Catholigrwydd a'r haelfrydedd ysbryd i dderbyn mai cyfanrwydd amrywiol yw beirniadaeth yn ei chrynswth, sy'n cynnwys gweddau gwahanol. Yr unig beth sy'n cael ei wrthod gan feirniadaeth gyfansawdd yw gwrthodiad. Nid ysgol feirniadol yw hi o gwbl, ond map o'r holl faes. Dyw hi ddim yn pleidio cymdeithas yn erbyn yr unigolyn, na'r unigolyn yn erbyn cymdeithas, y chwith yn erbyn y de, na'r de yn erbyn y chwith, y cynllun meddyliol yn erbyn y mynegiant newydd. Mae'n archwilio ei llenyddiaeth ei hun o'i chwr, nid er ansefydlogrwydd yn unig, ond y sefydlogrwydd hefyd, nid y rhannu a'r gwahanu yn unig, ond y cyfannu hefyd, nid y poblogaidd a'r ysgafn yn unig, ond y meddylgar hefyd. Mae Elerdd wedi wynebu hyn oll gydag annibyniaeth, barn a gallu cyflwyno meistrolgar. Hen syniad, hen syniad yw perthynas popeth. Ond roedd rhywrai gynt yn cael anhawsder i ddygymod â hyn. Fe ddwedwyd gan ambell un yn wir fod hyn yn straen i'r deall. Ond ddim fi, Eleri. Yn wir, dyw hi ddim wedi dod at y dasg yn anfeirniadol. Ond fe lwyddodd i roi'r darnau jig-so i gyd yn eu lle. a hynny gan bwyso pob tamed yn ei dro yn ffafriol neu yn anffafriol. Fe gyflwynodd i dadleuon gydag eglurder manwl a gofalus. Fe gefais i bleser a sioc wrth ei darllen. Mae'n olwg eang a chynhwysfawr o'r herwydd a'r holl faes beirniadaeth, ac anrhydedd i mi, anrhydedd abisol i mi, yw gweld y fath gyhoeddiad.